א גוטן ערב שבת קודש טייערע אידן, ערב שבת קודש פרשת צו, שנת תשפ ד. זייער אסאך מאל ווען א מענטש גייט אדורך א שווערע צייט, הוי לא סייע, זאל נישט געשען, אבער גייט אדורך א שווערע צייט, קומען אים מענטשן זאגן טראכט גוט וועט זיין גוט. און דער מענטש טראכט ביי זיך, גרויסער חכם, לאמיר זען, ווען די פיקל וועט זיין אויף דיין נאז, וועסט עס אויך זאגן? און חוץ פון דעם, וויל איך דען נישט ס'זאל זיין גוט? וועלכע מענטש וויל נישט ס'זאל זיין גוט פאר אים? איך טראכט גוט. זעסט דאך אז ס'האט נישט געהאלפן. לאך ענק זאגן א זאך. איך זאג אייביג, א בעל דמיון האט די בעסטע לעבן. פארוואס? ער האט אלעס און ס'קאסט אים גארנישט. וואס ער וויל האבן האט ער. ער חלומ'ט אז ער האט א גרויסע רייכע הויז, האט ער עס, אן צאלן א מארגעדזש. מחיה. אבער ס'איז טיפער פון דעם. חזל זאגן אז א מענטש האט א מורא'דיגע כח אין זיין מחשבה. און מען זעט עס די וואך אין די פרשה, אז ס'קומט אריין א איד אין בית המקדש מקריב זיין א קרבן. און לאמיר זאגן די קרבן מעג מען נאר עסן פֿיר און צוואַנציק שעה. און ער טראכט ביי זיך, איך גיי עס עסן אין אַכט און פֿערציק שעה. אפילו ער האט צום סוף געפאלגט, און ער האט יא געגעסן די קרבן, די אמאונט פון צייט וואס די תורה לאט, מיט דעם אלעם איז די קרבן שוין יעצט פסול, פארוואס ווייל די תורה רעכנט זיך מיט די מחשבה פון א מענטש, ווייל א מענטש'ס מחשבה איז גאר גאר שטארק. ס'האט מיר איינער אמאל דערציילט אז די האמעפאטישע דאקטוירים נוצן מעדיצינען וואס זענען סתם קענדיס, זיי געבן עס און אזוי רעדט זיך די מענטש איין אז ער וועט זיין געזונט און דאס אפישעלי ארבעט. סאו איינמאל איז מיר אויסגעקומען זיך צו באגעגענען מיט אזא דאקטער און איך האב געהאט מיט אים א אפענע שמועס און איך האב אים געפרעגט איז עס אמת? האט ער מיר געזאגט לאמיר דיר זאגן ס'איז אמת און נישט אמת, אבער נישט נאר ביי מיר, נאר ביי יעדעם איינעם. ס'איז דא זייער אסאך מעדיצינען וואס אפילו אפישעל פארמעסיס געבן, וואס זענען בעצם קענדיס. ס'איז גארנישט. איי וויאזוי העלפט עס? זייער פשוט. די מציאות איז אז די מחשבה פון א מענטש האט אן השפעה אויף זיין געזונט. האט מען געזאגט א מענטש וואס איז אנגעצויגן און נערוועז האט א גרעסערע טשענס צו ליידן אויף די הארץ, צו ליידן אויף צוקער, צו ליידן אויף בלוט דרוק. א מענטש וואס איז רואיג און ער טראכט פאזיטיוו, קען ער זיך אויסהיילן פון די שווערסטע מחלות. עד כדי כך, ס'איז דא א סטאדי אז מענטשן וואס האבן רחמנא לצלן יענע מעשה, און זיי טראכטן גוט, זיי טראכטן אז זיי גייען זיין געזונט, זיי טראכטן פאזעטיוו און זיי זאגן עס א גאנצע צייט ארויס, האט עס א גרויסע השפעה אויף זייערע געזונט. נישט נאר מתפלל זיין, טראכטן, טראכט גוט, וועט זיין גוט, און דאס איז א מציאות. און פאר דעם, ווען מען געבט פאר א מענטש א מעדיקעישן, און מען זאגט אים, די מעדיקעישן גייט העלפן, און בשעת ער נעמט עס, טראכט ער ביי זיך, דאס איז די רפואה, איך גיי זיין געזונט, דאס אליינס היילט אים אויס. די מעשה דערציילט מען אויף יענקל, אבער כ'ווייס נישט צו די מעשה טאקע פאסירט מיט יענקל, אבער אזויפיל ווייס איך אז די מעשה פאסירט מיט אסאך מענטשן און נישט נאר מיט יענקל. מעשה דערציילט מען אזוי, יענקל האט געהאט א דזשאב אין א פוד קאמפאני, באקומען זייער א פיינע פעיראל, און ער האט געקענט קויפן א הויז, און ער האט געהאט א ווייב און קינדער, ער האט געהאט א מחייה'דיגע לעבן, ס'האט אים גארנישט געפעלט, ער איז געווען געזונט און שטארק. איין זאך נאר. ער האט זיך אגאנצן טאג געדאגה'ט וואס וועט זיין טאמער גייט ער פארלירן זיין דזשאב, וועט ער דאך נישט האבן פון ווי צו צאלן די מארטגעדזש, ער וועט דאך פארלירן די הויז, און וואס וועט זיין טאמער וועט ער עסן די און די עסן, וועט ער דאך ווערן נישט געזונט חס ושלום, און אז ער וועט ווערן נישט געזונט קען זיין אז חס ושלום ער גייט שטארבן יונג, און אגאנצן טאג איז ער געווען ביזי טראכטן און זיך דאגה'נען אפשר גייט דאס געשען און אפשר גייט יענץ געשען, אפשר גייט אהין געשען און אפשר גייט אהער געשען, ביז איינמאל די באס פון די פוד קאמפאני האט געלאזט וויסן אז מען קען אהיים גיין פריער ווייל ער מאכט היינט חתונה, יאנקל האט נישט געהערט דערפון. פונקט דעמאלטס איז יענקל געשטאנען אין די פרידזש פון די קאמפאני, דער גרויסער פרידזש וואס מ'קען אריינגיין וואו ס'ליגן אלע עסן, און ער האט געארבעט דארט. קיינער האט נישט באמערקט אז ער איז דארט. ווען איינער פון די ארבעטערס האט געזען די טיר איז אפן פון די פרידזש האט ער אריינגעקוקט, נישט באמערקט יענקל, האט ער צוגעמאכט די טיר און געגאנגען ווייטער. זיי אהיימגעגאנגען. אינמיטן האט יענקל זיך געכאפט אז די טיר איז פארמאכט. ווען אונזער יענקל האט באמערקט אז ער איז פארמאכט אין די פרידזש האט ער זיך גענומען זעצן און קלאפן אויפן טיר אבער קיינער האט אים נישט געענטפערט ווייל קיינער איז נישט דארט געווען און ער טראכט ביי זיך די אלע דאגות וואס ער האט אלע יארן געהאט ער האט געהאט א פילינג אז עפעס גייט געשען זעהסטו יעצט געשעהט עס ער גייט פארפרוירן ווערן צום טויט ווייל ער זיצט אין א פרידזש אין א פריזער. נעקסטן אינדערפרי זענען די ארבעטערס געקומען און מ'עפנט אויף די פרידזש און מ'זעהט יענקל ליגט לא בין החיים אויפן פלאר. א דאקטער איז געקומען און ער טשעקט אויס יענקל און ער זאגט די קאוז אוו דעט איז געוועזן אז ער איז פארפרוירן געווארן צום טויט. אבער די דאקטער האט זיך מורא'דיג געוואונדערט וויאזוי ס'קען זיין ווייל די פרידזש איז געוועזן אויסגעלאשן, ס'האט אפילו נישט געבלאזן קיין קאלטע לופט בכלל יענע גאנצע נאכט. האט מען געזאגט פון דעם לערנט מען זיך ארויס אז וואס א מענטש טראכט דאס איז וואס ס'געשעהט. ווען א מענטש טראכט שלעכטס אויף זיך, דאס איז וואס ס'געשעט ווייל מחשבה האט א מורא'דיגע פאוער אויף א מענטש. עטס וועטס אייביג זען אז די זאכן אויף וואס ענק האבן זיך די מערסטע געדאגה'ט, די זאכן זענען געשען. וועגן דעם דארף מען טראכטן גוט. טראכט גוט וועט זיין גוט. טראכט א גאנצן צייט, איך האב טאקע א פראבלעם, איך מוטשע מיר טאקע מיט דאס און דאס, אבער ס'גייט זיין גוט, ס'גייט קומען א סעלושען. ווי אזוי? איך ווייס נישט. אבער פונקט אזוי ווי איך האב נישט געוואוסט אז די פראבלעם גייט קומען און ס'איז אנגעקומען, פונקט אזוי וועט קומען א עצה און א וועג ארויס פון די פראבלעם. איך בין זיכער. איי ס'זעט אויס אלעס שווארץ? נו, די אייבערשטער וועט העלפן. טראכט גוט, עסטו זען עס צו זיין גוט. און ס'איז א פאקט. און מ'זעט עס טאקע די וואך אין די פרשה אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט ביי פיגול, א קרבן. א מענטש האט א כח צו פסל'ען א קרבן דזשאסט מיט די מחשבה. און ס'איז נישט נישטא קיין מחשבה דערפון. די אייבערשטער העלפט מיין פנים פשוט'ע מחשבות א גאנצע צייט. טראכט אויף זיך גוט, טראכט אויף יענעם גוט, טראכט אויף די וועלט גוט. און אז מ'טראכט גוט, טוט מען גוט. און אז מ'טראכט גוט, איז מען גוט. און די אייבערשטער העלפן ס'זאל זיין גוט פאר יעדעם איינעם. א גוט שבת.